Eenyu moo?
Mana buleetii Eh? jira.
Haati bin way dubbiin jabduun na qabatte. Aboo eenyu sin jee? Na keessaan buusaan jarra. Na keessa buuftuus obboleessa si yoo taate haqa qabda rakkoon qabu. Wallah Maal immoo obboleessa rakkoon? sii- Duuba hojii manaa soo hin Maal- deemtee.

Waan keessi hiraatan mee isinti kaasatti himtu yaa booda. Ani kun gubadhe mataa amma maraatu hin deebisu yaa bumanu. Laa narra dhiisi ganaa. Tashakkiitii fi tan hunda isiin waa keessa jiraatte taanaan ati sababaa isiititti wareegamtee akkana laalaantu si dhaamtee ijjituun safaataan taane ijjituun itti si beektee idaa amma itti ciiftee itti da'aa furachuu jirta ilmaan keetirraa mana ciiftee Hayyee. ija tana namni ijaan bobbahee gala Yoo isiin kan waan biraa ta yaalii godhu jiraattu taate hoo waliinuu laallee agarra ta nu dura teessu tana niin bara. Wanna kana itti dhufuu garta. Obboleettiin tiyya tun haqa hin himne jechuudha. Obsi kaan Isiin irraa amma- waa haqa himtee waa kijiba nutti himtee. Isiin tun amma booda itti dhuftee atummaanuu gartee waa'ee gartee ani du'u kana isiin sana bakka irratti mirkaneessu teessa jechuudha.

Gaafa duraati irraa waan. Meetira Yommuu siga- xaabima san ammaa sibiila dalagu jiraatte waan biraatti jirti ittiin beeka. Yoo xaabuma gaafa duraa san ka qabaattu taate. Ee baramma isiin tun geelatee isin jee dhuga wajjii jirtan wal beeytan wajjiin guddatan xiqqee. Mujirima jeetiin shakkii mataa keenya keessa galchee jira jechuudha. Tana waan itti jira dhuftaan mee atis gaafa dhugamu. Moroma qabdi mal moroma qabdi isiin qaamee moroma qabdi. Haa ekaa mata gimee maalii wanni obboleessi kee jawutu yoo jiraattee yoo xabiuma keeta gaafa duraa san amma ka deebiftu taate ganaafate kun yeroo dheertuu adda turree kun amma rabbiin arra waliin nu dettaase adda moo adda turree yakkin aanee kan tusumee sirrii kiyyatti ni muyattullee mirga keeti. Sanii miti walaahi mana teenya. Haya. Yaa obboleessi waan takka ta'ee siraa looyee sun qabu obboleessi kiyya kun akka ilma lafaa ka'eetuma bara akka ilma shaggii guddisee yoo mubaalli tokko akka ilma qilifna irra jee.

Ministirra ministirra kun walii lama badhee baala isa keetii miti na biraa gadi hin baatee haasawwachuu ni dandeenya. Hoo hakimaa ta'e beeka aneen tun na beekta dhalaa jaarsa qabduu miti dhalaa lafa jirtu aneen tuni hoggaa namni dawwaale narra dawwale mistira kan obboleessa kiyya bira taa'een haasa'u mistira kan obboleessa kiyya biraa gadi hin baadha haa. Sa ihraama keenya ni baa- ni baataa ni beekta obboleessi keettis maaliif je'aa jiidha tanan siif hin fahama maaliif je intalti tun mushaakila biraa jirra wahii deebitee nama biraa faa wajjin alaaqaa hidhatti jee inni kunis yaaddaa jira malee hamtuu teetiifis hin deemu hammeenyaa sitti hin fakkaatinni. Bira teessee adumaa wa'oo sirrii taasisa kamus yeroo hunda haa telefoona dhooysu namni ta'u namni bar kasii dawwalu si jarabata kasii dawwala Eh. mush oggu hunda telefoonaan alakkaattee obboleessa kanaas maraataa goote nama si shakkee si jala deemuun godhin isaa Halliin godhuu qabnu kaa. Hayyaatiin dunkaanii dunkaanii raadhaa jala jaarsi bileen jirre harmallaa. Iji birraa inni akkaan bade haasa'ee kaa. Jiraachuuf dalee

Hello? Bari mee nama kanaa nama isiin akkanatti on sagalee Woo. ol kaasi.
Eenyuwa? Mana buleetiin Eh? jira.
Haati beeku wayi dubbiin jabduun na qabatte. Aboo eenyu siin jee?

Mee ikraamee teenya nama kana odoo loolaas hin ta'in mee natti himi. Mana gurbaan kun kan isin dubbistan kun Ayee. duraan naa tolaa ture. Ayee. Dalagaadhaaf hara baadiyyaa san kanneen kanneen gudisan naa tolee dallaala hunda narraa kafalee gizee rakkoo san hunda na bira dhaabbatee hiji nama naa tole akkamitti narraan ta'e to- akkamitti isa kana darbame. Hin darbitu duba ikraamee teenya karaa nagayaatiin obboleessa keetiis shakkii dhaba akkana jettee itti himtee namni kun Abdii keenya nama naa rakkoo keessa jirtu na bira dhaabbatee gaafaan baadiyaa dhaqe san dalagaadhaaf maallaqa dillaalaatti illee narraa kafalee dalagaa na naqee akkana naa ta'ee jettee yoo adda baafteef dilli kun ni dhufaa mee natti. Obboleessi kiyyi naa baamuu dide obboleessi kiyyi narraan baamu itti himee itti himee narraan baamu an tokko hin beeku naan jeenna fiiga akkuma isinuu amma agartu kanuma. Reefu maal isin jee akkanatti aanan yaadiimi ati gurbuma kana

Dhiifama wajjin. Lajji boo. Atilleen.
Ee, dhiifama as taa'i. Mataa kanaa bakka tanaa na dhukkuba. Dhiifama Tamaa. wajjin. Tamaa.
Asitti qisoo tasgabbooytuudha dhiifama wajjin. Maqaa keetillee sin beeku. Eh, Rakkoon maaltu jira? Wayii cabsitee moo waan nama nama dhooyte moo rakkoon maali? Abba isa kiyya waan takka ta balleessa hin qabdu siin sii kalaqa jira malee. Kalaqa maali? Namni ati akka nettuun kun obboleessa siiti. Obboleessiitii.
Obboleessa siiti namni ati si jaalatamu maarreettee